Eenyu fi eenyu jirame akkanuma laalaamee dursaa ooluu irratti. Hayaatii fi haadha hayaati fakkaatan. Uummanni salaamtaa kanniif daawwatu. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh hin jaan daawwattoota dursaa ooluu hundaa'u.
Akkasii awwal marraa yeroo duraatiif dursaa ooluu irratti biraankii dalaguu yookaanis mul'achuun kiyya. Arra dursaa ooroon ummaa isaa nu bira dhufu jirti akka tasaa yeroo duraatiif mana keenya dhufu jirti. akkasumatti akkuma beektan san yuutuubar haaree isiniif akkuma taate sanitti biraankii takkaan dalageeti. Jajjabeessina jennee yaadneeti biraankii. Hanqaa danda'u inni maaliif takkaa hojiin dalaynee takkaa hojiin mul'annee mee har'a eega dhufteefu harka qullaa deebuurra dalageetii fi kannaa fi ji'eetii yaade insha Allah rabbiin taabika waan wayyaa daladuuf yookaan waan wayyaa gootuuf yookaan nama eh, barnoota nurraa fudhatu rabbii haa godhu maaliin dalaguu deema yoo jettan akkanumatti yaadni tokko naa dhufe dura torbaan torbee kana guututti bilbilu jira garuu isin biizii biizii naan jiru jirti dalagu dalagaa wajjin xiqshe biizii taate arra immoo kana sii baatti bilbilee arra asri hidhufta jennaan ee barniin dhufa naan jetti awaallanumaan gammada jettee daawwattootaan itti mariisaadha. akkasii maal dalaguu deema jettan ammaan dura kifaaya teenya afurtama godhatte jechuudha mana isitti akkanuma agartee isiirraa haasawe huccuu akkana maal uffattaa uffata akkanaa uffattaa nyaata akkanaaf gootaa manas maaf diikoora maaf ittiin godhanii maal maal jeetiin waan hin jirre agartee isiin ammoo akkuma ani haflaa sanarratti hin argamne maaf na dhukkubaa ture ummaa teessina bira ta'e isilee jechuudha ani hin dayne shamsootan nyaadhaqee Cina dhaabbattee waa hedduu gootee fi jaarrati dursaa jechuudha. Cina dhaabbattee kitaaba hedduu waan san geggeessee sagantaa san hojii geggeessee jechuudha. Hanga dandeessu maashaallah haa galatomtu bika guddaa kabajaa fi ulfinaa sana biraa qabdi jechuudha. Bikkaan hin jirre bikkummaan hin jirre nu bira cuftee san ayi wayisiin haa galatomtu. Sani amma Anis harka qullaa deemuurra maaliif kifaaya teenya akka sirraa haasofta? Ati maaliif seet eessarra dhaabbattee maal waan hin jire gartee itti qaree itti qaree Uffee si haa- itti ni haasofta. aarti moo nu amanti moo moo yuutuubara jettee nu shakkitii Warri viidiyoo kana nama nani. Ayo akkasi nu shakkiti moo mooni bochi mooni lolti moo ifirraa achi qabdi walumaa nagarraa amma Keessee isumaa boruuf yaanatichi haayat. Eh, keessuma situ laalu arrumma isii arrumma isii arku deema arrumma kanaa hoo biraan kira dalageetiin haala amala isii asuma irratti isin ibsa Asumarratti baruu anillee dandeessi. ibsadha jechuudha taksi daawwattoota keenya nan qaanesina sheer sabiskiraayib godha hadara nan qaanesina Inshallah, biyyoota naa dura qalli ishee dhaabbataa. kuma shantamii ilaalaadha nan qaanesina ayya arrumaa yaada namaa kanne arrumaa hoo gartee bikka guddoon nagaadha Salaamu alaikum warahmatullahi hanqisinutti wabarakatuh. sanbooda Isin jenna. irra boon bidhoosina

An hablaa beektaa kanamaan jaaladhuutiin dhaqa malee kanamaan hin jaalanne ni hin dhaqu. An jaalala keessaniif jechaa dhufee beektaa gaafatan. Muus jette jettee naan jettaan hin seenu beekadhaan. Tamamaan akkasuma hablaa kanin namaan jaaladhuutiin dhaqa malee hin dhaqu. Tamam ammallee jaalala keessaniin isin bira dhufe.

madarsaa haa dhiifama dhiifama khalaas haa hayyaa awwal marra mana keenya dhufuun kee bar arruma yoo aartee mana keenya irraa kana si aara qabdu kan deemti mee ani maan naan jennee namni Haatiif siitiif siif uummatatti na aarseera. barsiif awwal shibee tana siif hin dalagin nu maaliif yeroo duraatiif hojii dalaguun kiyya as deebi'ee atis mana keenya yeroo duraatiif dhufta Galatoomii waan kan na kabajjee si bilbilaan dhufte. Duraan hin dhuftuun sisee garuu egaa inni hin dhufe naan jette iddoo qalbiin na qabbatinir viidiyoo tanaan sii qopheessee waan ta'eef amma dhiifamaa. Dhiifama? Dhiifama ta'uu. Dhiifama naa goote? Ka garaa keessaa mush ka ilkee gubbaa miti. Ee harma keessaan si Ka keessaa san Eh, dhiifama? Dhiifama dhugaa? eh, Ka dhugaa dhugaa? dhugun burgusan daawwattootaa fi hordoftoota keenya inoo haboonti akkasitti aarte jechuudha. Biraankiin tun insha Allah tokkummaa dhibbaa laalamtu rabbii siif haa godhu. Isinis kanattiin aarinaa biraan kuma isin hin jirre fuus akkuma isii biraankii tana kan nuuf dubbiin durus hin jirtu akkuma reefu isin himesanii. Ta akkasiiti haal dursaa dubbiin tun takka hin jirtu ati akka hojii kifaa dhaabbattee hojii gaggeessitee haflaasan qubaan qaba galatoomii galatuma keessallee biraankitti sii deebise insha Allah rabbillee ta wayyi ta waan irraa gammadu rabbi si haa godhu ummaa ati hoo maal jetta Haala dursaa ta'een dhiifama dhiifama hin jaallanne akka gaariitti dhiifama hin gootu. Abul marraan biraan kee namarra dalaguu fi yaanis har'aaf na tokkoffaadha. Isiin waan dhuftee nu biraa irraan ta'e nu bira ta'e nu bira mana keenya dhufteef jecha nuti hadiyyaa waan kan nuuf biraan kee goone jecha isiidha. Dhiifama akka nu gootu kan adda daawwattoonni illee koomentii ani illee akkanatti hin barreessine hin ja'an.
Laa'ummaa sittiin tarreessanii inni mata dureetti arkanii jiran biraanki jenneeni. Taa akkasii daawwattotaa fi hordoftoota keenya share subscribe like koomentii babbareedduu illee gootanii akka jajjabeessan abdii isinirraa qaba haala dursaa fi dursaa jajjabeessaa haala bakka guddaan gahaadha yuutuubara haaraa jechuudha isaan akkuma beeknu sanii assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.